Aşgabat ýene-de bütin dünýä aldaw ýollaryny hödürleýär. Türkmenistanda adam hukuklary babatynda täze hereket meýilnamasy hödürlendi. On dokuzynjy maýda Aşgabat şäherinde iki müň ýigrimi birinji, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllar üçin Türkmenistanda adam hukuklary boýunça milli hereket meýilnamasy atly konferensiýa geçirildi. Maslahata Halk Maslahatynyň Mejlisiniň ýolbaşçylary, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalaryň metbugat wekilleri, uniwersitetleriň rektorlary we talyplary, Türkmenistanyň Ombudsmany Ýazdursun Gurbannazarowa şeýle hem Türkmenistanda akkreditlenen halkara guramalaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Duşuşygy Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmadowa açdy. Ol milli meýilnamanyň ähmiýeti we halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk barada çykyş etdi. TDH görä halkara guramalaryň wekilleri türkmen tarapy bilen hyzmatdaşlygyň derejesine ýokary baha berdiler. Emma näme üçindir konferensiýada Aşgabadyň BMG Adam hukuklary komitetiniň türkmen raýatlarynyň hukuklaryny bozýandygy baradaky kararlaryny äsgermezlik edýändigi hiç kim ýatlamady. Bu kararlaryň arasynda Ogulsapar Muradowa, Sapardurdy Hajyýew we Annagurban Amangylyjow, Nurgeli Halykow we beýlekiler hem bar. Hawa, kagyz ýüzünde Türkmenistan adam hukuklaryna hormat goýmagyň zerurlygyny goldaýar. Emma iş ýüzünde Türkmenistan raýatlary yzarlamagyň subut edilen wakalaryny hiç wagt ykrar etmedi. Aşgabat geljek bäş ýyl üçin näme etmekçi? Ilki bilen Aşgabat BMG-niň Adam hukuklary boýunça Ýokary komissaryň sebit edarasynyň wekiliniň mandatyny döretmekçi. Gowy başlangyç, ýöne bu ýerde garaşýan zatlaryňyzy juda seresap bolmaly. Galyberse-de ýurtda eýýäm halkara wekilleri bar. Olar on ýyllyklaryň dowamynda türkmen resmilerini adam hukuklaryny bozmazlyga çagyrýarlar. Geçen on ýyllyklaryň dowamynda Türkmenistan raýatlarynyň iň gazaply yzarlaýan ilkinji üçlüge girdi. Belki režimiň hatyrasyna şol bir ýerde aýlanmak ýeterlikdir. Başga ýol saýlamagyň wagty gelmedimi? Mysal üçin, režimiň bolmanda BMG-niň kararlaryna hormat goýup başlasa, Aşgabadyň başlangyçlaryna razy bolmaly dälmi? Ikinjiden, Aşgabat ombudsmanyň institutyny ösdürmegi maksat edýär. Muny nädip ederkä? Bu meýilnama nirede, nämeler barada? Ýene-de gözboýagçylyk edildimi? Näme üçin her gezek kiçijik çagalar ýaly konferensiýalara gatnaşyjylar we myhmanlar türkmen wekilleriniň boş wadalaryna ynanýarlar? Üçünji ugur, abraýly guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek. Bu ýerde haýsy guramalar bilen diýlen sowal döreýär. Türkmenistan şu wagta çenli olar bilen hyzmatdaşlyk edip her ýyl adam hukuklaryny berjaý etmek meselesinde utandyryjy orunlary eýeledi. Belki, mysal üçin, häkimiýetler kazyýet, hukuk goraýjy we jeza çäresinde özgertmegi zerur hasaplaýandygy sebäpli ýurdy terk etmäge mejbur bolan Gyzyl Haç bilen hyzmatdaşlygyny ösdürer. Näme üçin Türkmenistan Strasburg kazyýeti bilen şertnamalara gol çekmeýär? Bu soraglaryň jogaplary nirede? Belki şu jogaplaryň geçen ýylky meýilnama ýaly iki müň ýigrimi birinji, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllar üçin Türkmenistanda adam hukuklary boýunça milli hereket meýilnamasynyň ýene-de ilat üçin elýeterli bolmandygy baradäki faktdan gözlemeli. Ýagny, täze meýilnama hem öňküler ýaly ilat köpçüligine ýetirilmedi.